Freideg Owend, Zäit fir d'Live! Wou ech enke ka behaapten, den Elvis ass op Besuch! D'Milly Kirtz setzt op eng aner Manéier fir ofzehuelen an proposéiert d'Mo-Band-Hypnos. Den Thierry Schlösser fiert zënter 2018 Rallye a kënnt just zréck vum Rallye Classico Mallorca. Den Elvis Silva Martins ass vu Péiteng a mécht e Volontariat am Portugal bei Kanner tëscht 6 an 12 Joer.
Deen aarmen Elvis huet bestëmmt deen domme Witz nach ni héieren iwwert säin Numm. An domat Iech nach eng Kéier gudden Owend am Live. Thierry, dir och gudden Owend. Gudden Owend. Et ech komme méi spéit, mee fänken awer mat dir un. Milly, mir hunn eis op den Du gëeenegt, da kommen ech mer och net grad esou al vir. Du bass Wéi soll een dat nennen? Hypnosetherapeuten, Hypnotisantin, wat bass du? Hypnosetherapeutin, genau. An huet eigentlech en éischter traurege Grond, dass de bis bäi d'Hypnos komm bass. Wéi ass et dozou komm? Jo, doduerch dass ech eng Sehnenentzündung a menger rietser Schëller hat. Ech hunn zimlech gäre Volleyball gespillt a Volleyball war deemools mäin. jo mäin Rückzug souzesoe vun der Schoul aus gesinn an du konnt ech kee Volleyball méi spillen an dat war fir mech ganz schlëmm. Du sinn ech och an d'Anorexie gefall an d'Hypnos deemools huet mech eebe rausgezunn. Doduerch dass ech deemools an eng Hypnosetherapie gaange sinn, konnt ech einfach erëm rauskommen aus mengem Tunnel. Dat heescht du wousst dass et dat giff ginn an dass dat der dann och Kéint hëllefen. Has de dech do informéiert? Wat ass iwwerhaapt Hypnos? Ech weess, verschidde Leit hu vläicht den Androck, dat ass, wann een op enger Show ass an do gëtt iergendwelchen Hokuspokus gemaach, mee dat ass et awer net, oder? Nee, dat ass et absolut guer net. Dat huet abs, dat eent huet näischt mat deem aneren ze dinn. Hypnos ass am Fong ee ganz natierlechen Zoustand. Ech mengen. Kann een et och anescht soen, dass et eng Trance ass? Ech menge wann s de Auto fiers, hues jo och heiansdo sou déi Tendenz net wësse vun A op B ze kommen, ne vun hei bis heem. Den Tunnelbléck. Genau, den Tunnelbléck, genau. An dat ass eng Trance. An ech huelen am Fong a menger Therapie genau deen Zoustand vun der Trance, vun enger Entspanung. An ech verdéiwen deen einfach just e bësselche méi. Déi Leit, déi bäi dech kommen, déi mussen déi dann duerfir awer gewëllt sinn, sech dorop anzeloossen, well du kanns jo net einfach elo soen, hei zum Terry, du bass elo hypnotiséiert. Oder géif dat goen?
Also jein. Also et geet net mat enger Awillegung vun deem aneren. Also ech ka elo net zum Thierry soen, hei ech hypnotiséieren dech elo, well dat geet net. Ech kann net einfach sou ouni iergendeppes. Irgend een Erlaabnis een hypnotiséieren? Hei gesi mer och wéi's de dann am gaange bass eben déi Madame hei ze hypnotiséieren. Déi Leit déi bäi dech kommen, wéi eng Problemer hunn déi? Wat, no wéi enge Léisunge sichen déi konkret? Ganz banal heiansdo esouguer Entspanung, schoulesch Problemer fir einfach besser ze ginn an der Schoul, Gewiichtsreduktioun och, Allgemeng och Angschtzoustänn, wéi ech soe lo Panikattacken, dat ass am Moment och een zimmlech grousst Thema bei mir och an der Praxis. Du sees Praxis, du bass, muss ee soen, elo keen Dokter. Wéi kann een dat ënnerscheeden? Ech sinn esou eifech esou eng alternativ Medizin, komm mir soen dat elo mol einfach esou. Dofir soen ech och einfach Praxis, ech soen heiansdo och Raum, ech hunn do selwer kee richtegen, also Bezeichnung fir mäi Raum halt. Mä et war do schonn een hei intern, dee gesot huet, Hei, elo kéints du mir mol, wann ech géif bäibréngen, wéi ech dann ophale mat fëmmen. Dat heescht, dann sinn et der puer Sitzungen zum Beispill, wou ee muss higoen an dann gëtt de Pak ewechgehäit. Oder wéi ass iwwerhaapt d'Erfollegsquot? Hues de do iergendwéi Réckmeldung vun denge Patienten? Also fëmme selwer hunn ech nach ni gemaach, well ech Fir éierlech ze sinn, hunn ech mech bei Fëmmen, war ni esou mäin Interesse dobäi. Ech, also ech denken och elo bei menger Erfahrung mat der Gewiichtsreduktioun, well ech do zimlech grouss Erfahrung un hunn, si scho méi Sëtzungen dobäi. Dat heescht, et kann een net mat enger Sëtzung fäerdeg sinn mat deem Ganzen. Dat heescht konkret elo bäim Ofhuelen, wéi geet een do vir? Seet ee elo hei, deen nächste Burger, deen s de ëss, déi nächste Pizza, déi schmaacht no Seef, oder wat gëtt engem do suggeréiert? Also et geet guer net ëm den, dat wat een ësst. Dat heescht, et kënnt een net bei mech an dierf een ni méi de Burger oder déi gäil Pizza iessen. Et geet ëm d'Quantitéiten. Well et ass meeschtens wierklech d'Quantitéit, déi bei de Mënschen de Problem souzesoen ass, dass se ze vill vun deem Burger an vun där gäiler Pizza iessen. Si kéinten der zwou, dräi iessen. An dorëms geet et net. Et geet drëms, säi Siedegungsgefi ze lauschteren an dann och opzehalen. An dodrunner schaffe mir bei mir. Mir hunn och elo virdrun op där Foto do gesinn, dat ass da souzesoen e Mo-Band, deen dann imaginär installéiert gëtt. Dat heescht, wann dann de Mo e bësse méi kleng ass, dann. Genau, dat ass halt einfach fir de Leit och dobäi ze hëllefen, dass se dann och ophale kënnen. D'Resonanz, wéi gesot, mat ofhuelen ass dann déi eng Saach. Kriss de do Feedback, dass d'Leit da soen, hei du hues wierklech mäin Liewen an deem Sënn verännert, dass du dann en anert Gefill an deem Fall? Genau, genau. Also dat ass fir mech mäin absoluten Highlight, wann ech esou Feedbacke kréien vun ebe menge Clienten, déi soen, hei du hues wierklech mäi Liewe verännert an dat mécht da wierklech mäi ganzen Dag. Also ech kann da ganz gutt schlofen owes, wann ech esou ee Feedback kréien. Jo, mir hu lo hei d'Vorher an Nachher Foto, also do gesäit een dann d'Resultat. Dat ass wierklech da Biller, déi fir sech schwätzen an deem Fall. An da gëtt ee wierklech do hypnotiséiert. Hues de och heiansdo, datt s de Leit hues, déi da soen, ok, ech loosse mech elo vläicht drop an, an da klappt et net an da gi se erëm heemgeschéckt, well iergendwéi dann awer se sech net ganz dorobber aloossen? Also ech hat och scho Sëtzungen, déi ech hu missen souzesoen ofbriechen, well einfach do den, den, déi Kommunikatioun net do war, well se da sech zougemaach hunn, net wollten och vläicht, an hunn ech einfach gesot, hei, Komm einfach wann s de enker wëlls, wann s de prett bass an da fänke mer einfach enker u, well dat huet absolut guer kee Wäert do iergendwéi unzefänken een ze hypnotiséieren oder mat em eng eng Sëtzung ze maachen, wann en absolut net ka also net wëll, keng Loscht huet oder. Wann en net wëll, dann geet et och net. Dat ass wéi bei ville Saachen. Merci Milly, eng ganz interessant Excursioun an d'Welt vun der Hypnos a mir schalten dann elo eriwwer bäi den Elvis, deen ass den Ament a Portugal. Elvis, dir och gudden Owend. Gudden Owend. An ech hat der virdru schonn d'Fro gestallt, stellen se nach eng Kéier fir eis Spectateuren, Et war d'Mamm, déi den Numm erausgesicht huet. Jo, et war d'Mamm. Et war meng Mamm seng Frëndin, huet den Numm gutt fonnt a meng Mamm hat den Numm och gär. An elo, jo, esou heeschen ech elo, Elvis. Jo, mir si mar frou, dass der Mamm hir Frëndin keen heino gelauschert huet, well dat wär dann haut e bëssen anescht. Du wëlls eng Kéier spéider als Educateur gradué schaffen, dat ass emol eng fei Saach, an du hues de däin CV a Portugal an a Spuenien geschéckt. Mat wéi engem Zil?
D'Zil war, esou vill Experienz wéi méiglech ze fannen. Also ech hat schonn een nationale Volontariat zu Lëtzebuerg gemaach an no 12 Méint hat ech nach eng Derogatioun gefrot, dat heescht eng Verlängerung vum Kontrakt an jo hunn ech gesot ok ech maache mol een europäesche Volontariat, hat ech dann zu Spuenien an zu Portugal geschéckt an jo. Zum Schluss sinn ech hei heihinner komm zu Péniche, well et mir gutt gefall huet, Strand, eng Stonn wäit vu Lissabon, kënnt een och feiere goen, awer och, jo, den Zil war esou vill Experienz wéi méiglech ze hunn, fir spéider den Educateur gradué ze maachen. Also feieren a Strand, do muss ech der soen, dat si jo scho mol ganz gutt Saachen. Jo, dat mam Surfen, ech weess, et ass elo eng Surfer-Héichbuerg, mee wéi ee op deenen heite Biller gesäit, du léiers elo eréischt surfen, oder? Jo, jo, surfen ass net ganz einfach, et ass e schwierege Sport. Also mir schaffen ëmmer moies an engem Surfershop a mir kënnen surfen, gratis surfe goen an zwar déi alleréischt Kéier fir eis dass mir surfe ginn an do gesäit een och déi méi Jonk wéi se surfen an du du erdrénks do bal am Waasser well s du dat guer net kanns an jo dass halt den Ufank méi spéit hoffentlech ginn ech besser. Ech mengen, du bass jo nach elo am Ufank, du kanns nach e bëssen üben. An ech weess net, ob s de mat deene Beschte vun der Welt mathale kanns, mee dat wosst ech och net. Peniche a Portugal, dat ass eng Plaz, wou sech wierklech déi beschte Surfer vun der Welt och treffen. Jo, jo, ganz richteg. Hei komme vill Touristen, awer och hei gëtt och déi gréisst Surfercompetitioun Gemeet ass do dës World Surf League. Dat war dës Woch an lescht Woch. Do hu mer geschafft an do gesäit een de gréisst Surfer op der Welt, Jack Robinson, Kelly Slater, an dat hu mer hei zu Lëtzebuerg net. An fir eis war dat eppes komplett Neies. Et war eng mega Erfahrung, also eppes wat ech nach ni gesinn hun. Surfen an feieren, dat ass dann déi eng Saach. Däi Projet am sozialen Beräich, do schwätzen mer dann och driwwer. Du bass mat den Kanner aktiv vu 6 bis 12 Joer. Wat ass do deng Aufgab? Meng Aufgab ass mat de Kanner Aktivitéiten ze gestalten. Also mir kréien ëmmer also Tâchen, also Ziler gesat, déi mir och verbessere mussen. Zum Beispill gëtt den Intercultural Day, wou mir kache mussen, a mir mussen dann och eisen eegenen Aktivitéit plangen am pädagogeschen Wee, Dermat sech Kanner och gutt weiderentwéckelt hunn, och eppes léieren. An zum Beispill den Intercultural Day misste mer eppes Lëtzebuergesches kachen. Do hunn ech dann Bouneschlupp gekacht. An jo, deen ass komescherweis gutt ukomm. Ech misst zwar d'Leit e bëssen zwéngen, wann ech gleeft. Ech hunn dat mat mengem ganzen Häerz gemaach. Awer jo. Zum Schluss ass gutt ukomm an et ass gutt gutt fortgaang. Also bei de Fransousinn ass d'Crêpe besser fortgaang als lo bou en ech lupp awer ech sinn si zefridden domadder. Also ech hätt elo op Kniddele getippt well déi e bëssi méi einfach ze maache sinn, mee bou en ech lupp, also all Respekt, op alle Fall och esouzesoen e Food Ambassadeur, den Elvis. Du haas et virdru schonn ugeschwat, du schaffs dann an eben deem Surfer, op der Surfer Plaz do an deem Lokal. An dann engagéiers dech awer och nach, zum Beispill gees de op de Strand traumen. Also et sinn och wierklech ganz vill karitativ Saachen, déi s de do dohannert a Portugal mëss. Jo, Strand botzen. Mir ginn och op Stella Maris, dat ass ee klengen Café, deen Kleeder un bedürfteg Leit hei zu Peniche spent. An do gi mer och hëllefen Kleeder ze sortéieren, dermat si sech dann bedéngen. do zréckgräife kann. An zum Beispill haut ware mer och beim Croix Rouge, och bei de Kleeder, wou mir dach Kleeder sortéiere kënnen a wou dann och Leit Kleeder siche kommen. A mir maachen dat ganz gären. Also e Volontariat ass och do, fir sech ze engagéieren a Guddes fir d'Leit ze maachen, zemools fir d'Gemeng Péniche. An jo, mir sinn alleguerten mega frou d'Opportunitéit ze hunn Leit ze hëllefen. An wann et nach Leit sinn déi esou gär schaffen wéi s du an dann nach esou gutt mat de Kanner kënnen ëmgoen wéi een op de Biller gesinn huet, dann sinn se bestëmmt och frou dech ze halen. Wéi laang hues de da lo nach wëlles do ze bleiwen oder sees de ech kucke lo mol bis et mer gefält an dann iergendwann kommen ech erëm villäicht?
Also mäin Kontrakt leeft lo Enn Abrëll aus. Mir wollten nach kucken, ob een nach verlängere kann, also op dräi Méint, well den Summer hei soll et mega cool sinn. Hei war schonn ee Lëtzebuerger virdrun, den Pierre Zeimet, hien ass hei ee Joer bliwwen an hien huet hei mega vill cool Saache gesinn an hien huet dann och vill am edukativen Beräich sech weiterentwéckelt. Dat wëll ech, dat wëll ech och maachen. Also ech hoffen, datt ech nach hei dräi Méint kéint bleiwen. Awer dono muss een och kucken, well am Mee si schonn Inscriptiounen fir de Gradué. Dat ass zesumme mat Eurodesk Lëtzebuerg, wéi mer hei gesinn. A mä léiwen Elvis, ech ka mer scho virstellen, wann et am Wanter scho flott ass, wann do gesurft gëtt, dann am Summer mat alleguerten de Cocktailer do gëtt dat net manner interessant. A wann s de iergendwou soss solls eng Kéier d'Plaz wiesselen, so eis Bescheed. Dann bass de ëmmer nees gär gesinne Gaascht, op alle Fall hei an eiser Emissioun. Merci, dass der Zäit geholl hues an dann e schéine Bonjour op Peniche an Portugal geschéckt. Merci, merci. Merci Elvis, an mat deenen heite Biller lo net erféieren, ka lo sinn dass en Auto an d'Bild gespronge kënnt, häsch mech awer erféiert. Dat doten si Biller déi den Thierry Schlësser betreffen, dat ass e Jong dee weess wéi een drift, wéi ee fiert.

Den Dacia Spring, endlech en abordabelen Elektreschen, vun 149 Euro de Mount un, mat 5 Joer Garantie. Den Dacia Spring an déi ganz nei Dacia Gamme erwaarden Iech op de Spring Days vum 17 bis de 25 Mäerz.

Duerch Germany's Next Topmodel ass d'Mandy Graff viru 16 Joer iwwer d'Grenzen eraus bekannt ginn. Den Dram vum Model-Liewen wor awer just eng Etapp vun sengem Liewen. War super, et huet mer mega gutt gefall, mee et war awer ni sou eppes Sécheres. Du wosst elo ni am Mount.

Ëm e Rallye geet et also mam Thierry Schlesser. An Thierry, ech menge wa mer eis elo géifen dierzen, dat wier net credibel, du bass aus dem Nopeschduerf, duerfir dir nach eng Kéier gudden Owend Thierry. Mir schwätzen elo méi konkret iwwert de Rallye Classico. Dat kléngt schonn no Mallorca a genee esou ass et och. Do waren nämlech e puer Lëtzebuerger mat derbäi, ënnert anerem du. Wat war dat fir e Rallye, wann s du dat mir einfach misst erklären? Ok, wann ech dat elo einfach misst erklären, et ass u sech e Rallye gewiescht fir historesch Autoen, dat heescht d'Autoen aus de sechzeger, siwenzeger, achteger Joren, wéi déi deemools och am Rallyesport beweegt gi sinn. An een immens schéine Rallye an engem schéinen Hafen, e schéint Encadrement, gutt organiséiert an immens schéi Strecken op alle Fall. Jo, dat hunn ech och gesinn op de Biller. Also déi Landschaften, déi si jo wierklech speziell, déi sinn extrem schéin, Du gesäis et, dass u mir geet et do méi, ech soe lo mol, ëm d'Weisen, ëm déi Klassikerautoen, et geet do wierklech ëm d'Gewannen, ëm d'Zäit, oder ass et e Mélange? Et ass e ganz grousse Mélange do. Ech mengen, do kommen eng ganz Partie verschidde Leit openeen an natierlech sinn do och e puer Piloten derbäi, wou et drëms gaangen ass, déi wollte gewannen. An ech mengen, dat hu mer och gesinn un deenen Zäite wou déi gefuer sinn, immens impressionnant, wat déi mat alen Autoe kënne maachen. Ganz staark. Ass et dir dann och drëms gaangen, fir elo eng gutt Zäit ze erreechen oder wéi zefridde bass de mat deem, wéi et elo ausgaangen ass? Dat ass relativ. Ech menge mir sinn dohinner gefuer, et war eis éischt Course fir d'Joer, dat heescht mir sinn näischt gefuer virdrun. Mir haten den Auto erëm frësch opgebaut, ganz vill dru geännert. Ech mengen de Kolleg an ech, den Dominik, mir maachen dat ze zwee an natierlech mat eise ganze Sponsoren, déi mer am Genéck hunn. Ech mengen ouni déi ass dat sech net virzestellen. An eis ass et un sech haaptsächlech mol drëms gaangen, erëm derbäi ze sinn, ze fueren a ganz heem ze kommen. Du has elo den Dominique ugeschwat, dat heescht, dat ass der, wéi een sech dat virstelle kann. Dee sëtzt dann nieft der an dee seet dann, Elo hei geet et lénks, riets, pass op, hei muss de bremsen. Huet deen da esou e Logbuch am Grapp an dee seet dann, wéi s de muss fueren? Well wa mer elo den Helm hei kucken, Do bass de jo dann och verbonnen, do mengen ech, wär den Darth Vader, deen hei géif matenee schwätzen, mee iwwert dee Mikro hei. Dat heescht, dat geet dann, do hues de net auswenneg, wou s de weess, wou s muss hifueren, mee do muss sech op dee verloossen. Jo, also dat leeft un sech esou of, mir fueren den Dag virum Rallye fuere mir d'Strecken of, dat heescht mam normalen Auto, am normalen Trafic, dat heescht mir hunn e Roadbook, do steet alles da prezis dran, wou mer mussen ofbéien, wou mer un de Start kommen a wou d'Zil ass. Sou, an dann, dat heescht vum Start bis bei d'Zil, Hun ech de mäi Copilot dann niewent mer sëtzen an dann fueren mir d'Streck of. Ech soen, hei ass dann eng lénks eent, eng lénks dräi geet op souvill an esou. Voilà, an dat schreift hien dann ech dann alles op an dann den Dag drop, halt eben wou d'Course dann ass, muss hien dat virliesen. Mee wat jo dann den déi tricky Saach bei der Saach ass, mir fueren eng ganz aner Vitess.
Da muss de e bësse méi séier vläicht reagéieren. Muss de dat esou, dat alles opsaugen? Wéi schnell si mer elo? Wéi vill Meter hu mer elo wierklech gebraucht vun enger Kéier bis bei déi aner? Dat muss dann alles stëmmen. Ech hoffen alt ëmmer, dass et gutt ausgeet. Elo kommen se ëm d'Kéier a lo geet et, elo geet et riit. Bon, dee Casque hei, deen hues de net. Emsoss un, an du hues och nach do sou eng, ech ginn lo dovun aus, et ass eng Protektioun, matbruecht, mee ech ka mer lo guer net soe wéi e Kierperdeel, dass de dat do undees. Wat ass dat, wat se do huet? Maja, dat hei ass e Simpson, e Sand, dat ass en sech vir ënnert de Gurter unzedoen, dat heescht, dat huet en hei sou vir op der Broscht, an da sinn hei déi Schnoueren, déi gi mat op den Helm gemaach, dat heescht, wann s du dech festdrécks, Kanns du dech net méi beweegen? Also dach, du kriss dech beweegt, mee wann am Fall vun engem Accident kënns net mam Kapp no vir oder säitlech, dat heescht du bass wierklech starr an dengem Sëtz an bass wierklech elo ganz gutt ofgeséchert. Da muss natierlech de Copilot der do och vertrauen. Ëmmer volle Risiko oder ganz verstänneg? Wéi gees de do vir? Wéi bass de konzentréiert, wann s de Gas gëss? Dat ass eng ganz Saach mam Vertrauen. Also Natierlech wëll ee schonn féx ënnerwee sinn a gutt Zäite maachen an dofir huet een och gär heiansdo e puer Risikoen op an et ass net ëmmer ganz gewëss, geet dat dote lo op, geet et net op, mee meeschtens geet et op. Mä et hofft ee jo ëmmer, dass et dann op geet. Ech soe lo mol, d'Formel-Eent-Piloten, déi uffe lo vläicht e Rennstall, deen dann d'Téitche bezilt, mee wann dat bei dir de Fall ass, dann ass lo keen do, deen onbedéngt dat dann iwwerhëlt, oder? Bah, jo a jein. Ech soen, ech hunn e ganz grousse Sponsor, dat ass de Grand Garage Paul Wenger. vun Ettelbréck. Ass deen och frou, huet eng kleng Pub, voilà. Voilà, mir maachen e Maximum u Pub, ne, well mir hunn halt eben net vill Courssen hei am Land, wou mer fuere kënnen, wou mer kënne Pub maachen. Dofir notzen ech dat hei och e bëssen aus, fir Pub ze maachen. Ech mengen, de Bob Kellen zum Beispill ass och een, deen op engem Escort fiert. Deen huet mech do mat deem Ganze e bëssen ugestach gehat, well ech als Ufank Zuschauer just war an ech duecht mer, ok, dat dote muss de och maachen. An jo, voilà, et ass. Relativ interessant dat ganzt. Du hues och schon en Planning wats de iwwert e ganzt Joer mëss oder ass dat dass de do spontan un déi Saach eru gees oder wees de ech wëll lo ganz genau déi an déi Coursen iwwert d'ganzt Joer verdeelt? Bah mir hunn e klenge Planning gemaach, natierlech ännert deen sech ëmmer erëm e bëssen, kënnt vläicht eng Course derbäi oder et fällt eng Course ewech, dat muss een ëmmer kucken. Ech mengen et geet och vill mat de Congéen, Do geet alt ebe vill Zäit drop. Da si meeschtens awer bal ëmmer 4 bis 7 Deeg fort fir esou eng Course. An jo, mir hunn u sech eisen Haaptplanning, dee steet. 2018 hues de ugefaange mat 3 Courssen, duerno ass d'Lëtzebuerger Championnat komm, duerno war et e Schicksalsschlag, well däi Papp ewechgefall ass, leider. Wéi ass dat elo fir dech, wann s de an déi Courssen do eragees? Du sees, s si elo vläicht scho net all ze laang do derbäi, mee du probéiers natierlech dann do ëmmer alles ze ginn. Jo, et ass am Ufank, huet ëmmer e bësse mat Nervositéit ze dinn. Ech mengen, mir hunn den Auto, wéi gesot, selwer gebaut an et ass ëmmer, et huet ee seng Bedenken, hält elo alles, wat ee gemaach huet? Ass et gutt, wat ee gemaach huet? D'Nervositéit ass schonn am Ufank ëmmer e bësse grouss do, soen ech mol esou, well ech nach net laang maachen effektiv, mee et leet sech ëmmer méi. Ech spieren, mir fänken un do e gudde Rhythmus opzebauen an et leet sech. An no der éischter, zweeter Spéciale, also Wäertungsprüfung, ass de Feeling do an da geet lass. Muss ee soen, iergendwéi häss de ëmmer schonn eppes mat Päerd ze dinn. Dat dote sinn elo déi ënnert der Hauf, mee am Reitsport hues de eigentlech ugefaangen, also da mat deene richtege Päerd, mat den Déieren. Jo, genau. Do hunn ech am Alter vun 8 Joer ugefaangen, bis ech halt eben 23 war. Dat heescht eng laang, eng laang Zäit, ne? An, jo, ech duecht mer op eemol, Ah, ee Päerd geet net méi duer, ech brauch der puer méi. An du hues och geduecht, Ech maachen der elo Sprangreiten, well dat war der iergendwéi dann net spektakulär genuch, oder brauchs der ëmmer iergendwéi den Adrenalin? Jo, ech brauch dee Reiz. Ech brauch dat bësse sou, jo, Vitess, Gefor an mech selwer ëmmer ze fuerderen an op ee bessere Punkt, e méi héije Punkt ze kommen. Ech gesinn op alle Fall ëmmer, wann ech laanscht däin Haus fueren, bass ëmmer iergendwéi am Gaang mat wierkelen, iergendeppes am Gaange mat bastelen. Wa mer elo deen heiten Auto kucken, deen s de eis matbruet hues, do steet dann och däin Numm drop. Dat ass och ee ganz spezielle. Bon, mat deem géif elo net onbedéngt vläicht Coursse gewannen, mee wat huet et domat op sech? Dat do war mäin aller aller alleréischte Rallysauto deen ech kaaft hunn an wou ech meng éischt 4 Joer gefuer sinn domadder an jo 2021 hat mer den Auto op esou engem gudde Punkt stoen datt en effektiv standfest war an huet gehalen an mir konnte wierklech an d'Kompetitioun goen. Do hu mer och um Lëtzebuerger Championnat deelgeholl. Vize-Champion steet do, dat heescht dat nächsten ass dann de Champion? Jo, et wier schonn e grousse Wonsch vu mer eng Kéier Lëtzebuerger Champion ze sinn. Ech mengen jiddereen ass eng Kéier frou wann een deen Titel hei zu Lëtzebuerg kann huelen, well mir sinn eben, fannen ech, fir eist klengt Land zu vill Piloten an immens staark Piloten. Gutt, mat deene Wierder schléisse mer of. Villmools Merci Mili, villmools Merci Thierry, dass der hei waart, villmools Merci Iech, e schéine Weekend gewënscht a bis ganz geschwënn.

Profitéiert vu bis zu 15 Prozent Remise op all Neibestellunge bei de Miwwelen an an eisem Kichestudio vu ganz besonnesche Konditiounen.
Miwwel Alvis. Zu Leideleng dëse Sonndeg Nomëtteg fir Iech op. D'RTL Sport Live Arena, dat ass nationale Sport pur. All Saison méi wéi 1.000 Matcher live vun den héchsten Divisiounen, iwwerdroe mat iwwer 70 Kameraen op den Terrainen an an de Sportshalen. Kuckt bis eran op livearena.rtl.lu, an der App oder doheem op post TV um Kanal 93. D'RTL Sport Live Arena, mat Passioun fir de Lëtzebuerger Sport.
Saudi-Arabien, déi zweete Course vun der Saison, déi zweete Course am Däischteren. D'fënnef rout Luute si schonn aus a lass et geet! De Staatcircuit vun Jeddah ass séier. Ganz séier an zimlech enk. Eng richteg Erausfuerderung fir Pilote mat vill Courage. Geet d'Dominanz vu Red Bull weider? Kritt Ferrari seng Problemer an de Grëff? A wéi staark ass Aston Martin? De grousse Präis vu Saudi-Arabien. Nice! That was good!
Dëse Weekend live op rtl Zwee an rtl Play.